A re rapele mo leineng la Tate le la Morwa le la Moya o o halalelang. Tata wešo wa magodimong, Tate wa Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, mo letšatšing le la ditlhokofatšo tša Morwa wa gago, re tšhaba le go lelatša mahlo a rena mo go wena ka baka la dibe le makgopo a rena. Re gaugele hle, Morena le Modimo wa ka, Morena le Modimo wa ka, a ko re kwele bohloko. A nko re lokollele moledimo ya mokgethwa wa gago, Morena le Modimo wa rena, o theoge, o tle o hlonolofatše palo ya lona lentšu le, le nna moabi wa lona. A nko o hlonolofatše bana ba gago ba le amogelago, Morena le Modimo wa rena, le mantšu ka moka a lokišeditšwego letšatši le. Morena le Modimo wa rena, hlonolofatša ditirelo ka moka tše di lokišeditšwego, Morena le Modimo wa rena, lona letšatši le. Re kgopela tše tšohle tše mo maineng a mararo e le go la Tate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. A re ithuteng ka lentšu la Modimo leo re le hwetšago mo pukung ya Isaiah, Isaiah 53, mo go yona ke kgopela re lebelele ditemana tše tharo, ya boraro, ya bone le ya bohlano. Ga re e bone, sehlogo sa ditaba se re ditlaišego tša mohlanka wa Morena. 3 to 5 e balega ka tsela ye, Monyadiwa ya lahlilwego ke banna, monna wa dihlokofalo, wa go tsebjwa ka mahloko, o nyaditšwe boka mogerulwa, ga ra ka ra re selo. Anthe o be a rwele a rena malwetše, o ipelešitše a rena mahloko, o hlabilwe ka baka la dikarogo tša rena, gomme rena ra mo sema moteiwa, ya otlwago ke Modimo a hlokofatšwa. Anthe o hlabilwe ka baka la dikarego tša rena, o tlapidigantšwe ka baka la makgopo a rena. Kotlo e wetše yena godimo gore re bone khutšo, ra tlelwa ke go fola ka dintho tša gagwe. Amen. Pogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshediso a Moya o Mokgethwa a di beng le rena. Moporofeta Jesaya ka molomo wa gagwe o a porofeta, o bolela ka lona letšatši le, o bolela ka mohlanka wa Modimo, o bolela ka ditlaišego tša gagwe. E bile o hlalosetša nna le wena, o porofetela nna le wena gore ditlaišego tše di be di sa mo swanela, di be di swanetše nna le wena. Mo letšatšing le, re kwa Morena wa rena Jesu Kriste a bitša ba bararo ba barutiwa ba gagwe, Petro le barwa ba Tsebedio, a re ba sepele le yena gomme ba ye go rapela. Ba tloga le yena ba ya thabeng ya Getse, ba ya tšhemong ya Getsemane ba ya go rapela le yena. Morena wa rena Jesu Kriste a re, Šalang mo, ke ye pejana ke ye go rapela. Ge a bowa o bolela le bona o re, Moya wa ka o nyamile ka gagolo gomme go iša lehung, dulang fa le itiiše le nna. Ba paletšwe ke go itiiša le yena gobane ge a bowa o ba hweditše ba robetše. O re mo go bona o re, Banna, moya o mafolofolo efela nama e a fokola. Getsemane, barategi Moreneng, Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste o kopana le boima ba sebe. Re a tseba gore re lwantšhana le meboya ya sebakabakeng. Moya wa gagwe o a imelega, o imela ke sebe se. Mo gongwe Satane, bana bešo Moreneng, o rata gore a se ke a tšwela pele ka morero. Efela Morena le Mophološi wa rena ba ratege Moreneng a ikokobetša, a ikokobetša, a dula a rapela. Re kwa le gore ka sethitho sa gagwe, ka moya wa gagwe wo o bego o robegile, a re o tšwela pele. Ke mo kwa a bolela mantšu, a bolela le tatagwe, a re, My father, if it is possible, take this cup of suffering from me, yet not what I want, but what you want. Ba ratege Moreneng. Getsemane o mo hlotše Morwa wa Modimo. O tsena ka Gabatha, efela Gabatha o kopana le batho ba e leng gore o tletše bona, o ya phateng ya sefapano, o tlaišiwa ka baka la bona. O mo matsogong a badiradibe, o mo matsogong a ka le wena. Re a tseba gore Judase ke yena yo a kilego a mo rekiša. Yena Judase yo a bego a phela le yena, a eja le yena, a sepela, a dira mehlolo yotlhe le yena. O ka ipotšiša gore wena o bile Judase goba bakae. Barategi Moreneng, re a kwa gape gore tempeleng ye kgethwa, batlhokomedi ba tempele le bona ba kile ba mo tswalela mahlo gomme ba mo itia, ba tšea mehlamu ka, ba, ba tšea metlae ka yena, ba re, Porofeta gore ke mang yo a go, iti, a go iteileng. Barategi Moreneng, ke ba bakae ba rena bahlokomedi ditempeleng ba re santšaneng re tšea mehlamu, re, re tšea Lentšu la Modimo, gomme re dira di-jokes ka lona barategi moreneng re kwa gore morena wa rena jesu kriste gamatha ke mo a kilego a, a, a ganwa ke bao e leng gore o tlile mo go bona ba bona go le kaone gore ba kgethe baraba gore go na le gore ba kgethe yena ba re pilato o re a wa tšeang kgoši ya lena ba re monna yo ga se kgoši ya rena monna yo a bapolwe gomme lokola baraba Bana bešo Moreneng ba mo tša ba mo tšea ba mo tlapirigantša. Bona bao ba mo kwešago bohloko ke bona bo a a tletše go bona. Sebe se o rwalela bona, o rwalela nna le wena, rena ba re mo tlaišago ga ebile gape le ka lona lebaka le. Re kwa gore le mašole gape bana bešo Moreneng, ao a bego a mo kokotela mo phateng ya sefapano ba buša ba mo rweša le kgare ya meetlwa. Ipotšiše wena o re lesole o lesole le le dirileng eng barategi bana ba Modimo. Barategi Moreneng, Morena wa rena Jesu Kriste, bona bao a tlilego mo go bona ke bona bao ba mo kweša bo bohloko. He is suffering at the hands of sinners. Bona bao ba mo phašotšego Morena le Modimo wa rena, Modimo Morwa. He was condemned to die, barategi Moreneng, ge ba be ba kgetha gore ga bapolwe, ga bolawe. Amen. Raro yeo Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste a safarang mo go yona, a kušago bohloko go yona, e ka ba kae ga e se Golgotha? E ka ba kae ga e se, ga, ga e se Calvary? Ka gore Golgotha, barategi Moreneng, ke moo Modimo wa rena a lebantšhago sona sebe, a bona gore le ke letšatši le a swanetšeng gore sebe se fedišwe. He's, he's giving 100% judgment mo go sebe se. Mara dilo ka moka di tlela motho yo tee. O tlaišitšwe Getsemane ke Satane, bjale o tsene matsogong a batho Gabatha, gana jwale o ya thabeng ya Golgota, o, o, o a hlobolwa o a hlobolwa o a kokotelwa mo phateng ya sefa he's crucified he's nailed to the cross and he's hung there to die barategi moreneng he's abandoned for a time by his own father At the cross God judged sebe sa rena and o dirile tšohle tše ka Morwa wa gagwe Jesu Kriste. Gona moo Golgotha ke mo Morwana le Mophološi wa rena Jesu Kriste a kilego a hlaboša mantšu a bolela le Tatagwe a re, Tate, ba le balele gobane ga ba tsebe seo ba se dirago. Bohle ba Gabatha O bolela a re lehono ke tlo ba le wena paradaising ge monna a itshola a bona a kgalema yo mongwe a mmotša gore nna le wena re a tseba seo re se dirilego efela yo ga a dira sebe o re lehono le o tlo ba le nna paradaising ke yo teng mo a boletšeng le, mo, le, le, le mosadi le morwa a ba a ba tlogela a ba kopantšha re mosadi morwa wa gago šu a re go morwa morwa mmago šu A kwa gore tatagwe o ka re o mo tlogetše barategi Moreneng, ke gona mo a kilego a ntšha mantšu a re, Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng. A, a be a, a kwa gore tatagwe ga a sa na le yena. Ga a fetša o re, Ke nyorilwe. Gobane nako le ura di be di šetše di fihlile, a nyorotše gore batho ba mo dumele, batho ba tle ba tsebe gore ke yena tsela le nnete le bophelo. Ga a go bona gore tšohle di phethegile? Ba re, A bo a ntšha mantšu a re go phethegile. A buša a re, Tata, moya wa ka ke o ne ke o ga fela diatleng tša gago. There was no one else but his Father. A tseba gore morero ke o phethile. Bana bešo Moreneng, Golgotha was the hour of triumph ke mo kreste a fentšeng gona that is why he was elevated above all names ba ratege moreneng a re amogeleng a re mo amogeleng ke yena morena le mophološi wa rena he is the only one who went to death and came back le dinotlolo tša bodula bafu bana bešo moreneng a re lahleng re roleng gomme re šaleng kresteng thago re etše yena go tšohle A Morena a hlonolofatše palo ya mantšu a, ke kgopela tšohle maineng a mararo, e lego la Tate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. A re leboge, Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Halalelang. Papa, re lebogela Lentšu la Gago. A Lentšu la Gago le dule le le gona dipelong tša rena, o le tloke matswalong a rena, Morena le Modimo wa rena, o le bee dipounameng tša rena, Morena le Modimo wa rena, o le tloke diphatleng tša rena, Morena le Modimo wa rena. Le se ke la tloga malemeng a rena. Re tle re bolele ka mehla le ka matšatši re re, Jesu ke Morena.